Ba tim di nyɛla group group group group group. Ti O six lala time maa ti bira bɔn tim O six WW. Okay.
WW n daa nyɛ ti ni maa. Okay.
So ka m boli friend so tira bɔni baas baas maa mini daa laɣim ka ti escape ti escape chaŋ ti ti escape lala maa ti na chaŋ ti doli free camp maa lala free camp. Wula nyɛ escape maa wula ki daa niŋ escape. Escape maa.

Te zaŋ mi ka kuru maa kuru maa garila di yɛli mi gari windo maa ka ti loli ka ti loli kuru lo mi maa chɔkili a yi vooli ŋɔ di ku niŋla kuru maa kuru titali nyɛla kuru waɣinli so tin vooli la la man daa nyɛ first person so kan gbaai kuru kan gbaai chinchini maa n sirigida n sirigina hali jiranbiisa dibati maa kan sirigina hali tingbanni

ni escape ka ka zoma kuli be zuɣusaa maa ka yuuna ka o gba sheena n ti pahi zuɣu ka ti gba ka ti lan escape tala diba lala dali maa niriba ata n daa escape tala nyɛla Steven Babs ni mani King escape maa yaɣi chana tin escape maa ti chaŋla free camp

Dagbam maa tiri yan niŋ nimohi n sɔŋdi taba ka wuhiri taba sodolisi dina n viɛli pam. Nyini n nyɛ first person ni ku kpɛna ya ŋɔ ka di nyɛla ka bɛ ku yɛli ma wee Dagbani bela kpɛŋ ŋɔ ka n call a ka a bi mi ma ba yili ka ma yili ka tim sɔna ni o zaŋ laɣiri na ti ti ma bɔ n daa lee taɣi chahi To a mi a yi sometimes eh, a ku nya so chani ŋuna ka so ba lihi a ti kum ni a ma bia be luɣ shɛli polo ka ka be eh, problems puuni bee o bela luɣ shɛli polo mirisigu puuni ka ku ya zaɣiliya ka zaŋ bela mirisigu puuni to di sinsi a gba ni mali yiko shɛli maa Naawuni ni ku ti a yiko shɛli maa di sinsi ni a suŋ a soŋɔ ti di pala a ma so shɛba n-daa soŋ gba ka n gba ti pahi na maa so so gba yi ti ku bɛ mo so puuni ka a nya lala maa ni ŋun mali imaani di si soŋ ma n yɛn nya binshɛɣu din yɛn a yɛn soŋ o ka o yili puuni.
To m ma bɛn tɛha ni ku bɔni ya shɛm maa di bo yoma n bɔri ni a shɛ yi ka like yi ban bɛ tiktok zuɣu ŋɔ maa di bɔri yom because Full one maa di dola YouTube zuɣu di zuɣu n suhira mi kpaŋ maa maŋ ka a doli chaŋ YouTube zuɣu n ti bahi nyɛli ka yɛtɔɣa shɛli ka ti niŋ o gɔrim din be gɔrim puuni experience shɛba tɛhirimi ni ka daa ni o biɛli biɛli silimiin tiŋa o biɛli biɛli Larabawa tiŋa o chaŋmi ti diri nyaɣisim ka bi lan garig o zuŋɔ jihi maa tiba ni ka a ni bo wumdi shɛli maa ka a yɛn wum o zuŋɔ a yɛn wumla tin shɛli a ni daa ʒe wumdi yɛtɔɣa history ka ti yɛn chaŋ back nyaaŋa n ti wum zaŋ chaŋ eh maalam m bɔri ni mira ti kpi nyaaŋa yɛli ma history about a daa yila Malta n naan kana kpɛŋ ŋɔ ti ma back history back in the days yiya din sani ka a kpɛra moli ka wula n daa nyɛ nimaani situation because din tahili ka n bɔhi lala maa a yi kana silimiin tiŋa Iceland, Germany, France, Italy bɛ camp situation di bee di ku molta mi camp situation yɛli ma yi tam maa history a ni tooi teei shɛŋa changes din sani ni nyaɣisim din sani ka yi daa di din tam maa. Ni tooi teei binshɛɣu kam zaa din daa happen nimaani. N kpɛna mi Malta on the 9th of September 2006 yuŋ yuŋ around 9 ka ti kpɛna Malta Di saha Libya ka yi kpɛna. Libya ka ti yin kpɛna.
Man mi n-daa nyɛ compass reader Ok,
kaptin maa daa beni nyina n-daa nyɛ ŋun yuuni kom paa. Kaptin, kaptin maa, kaptin daa beni maa n-daa nyɛ ŋun riidi kom paa. Ti ni ku kpe booti maa puuni ka kompaasi riida maa ka o ku yuui kompaasi maa ka che ni kompaasi maa saɣim ya. Ma yɛli, Ai, n-do kompaasi ŋɔ bi saɣim. Ŋɔ yɛn niŋ ya kompaasi maa saɣim ya ashe O nini n sabo. N vote maa ni ku vili ti, n ku vili ti, n ku vili ti ka o nini dii sabo. O nini ŋɔ ni ti lab ma ni kom maya ma, man bi labira. Wula ka ti yɛn labi? Compass maa viɛla. Ŋɔ ni ayi ni n fomi naŋgbani n na mi lidila compass. Ŋun mi compass ka yɛn ni compass maya dama a baŋ ni a ku chaŋ silimiin tiŋ maa nyin garisi n-kpi ŋɔ. Ma ni tooi di compass maa ka ti chaŋ. Silimiin tiŋ ni ku du a ka yi ku yɛn ni yɛn kuli a lab lidila.

Wow.
Saŋmarisi ka nira yuuni kom maa zuɣu ka ka mini o ka ka o dravira. Okay.
Ti malila saŋmarisi shɛba ka bɛ north north northern side maa. Okay. Dagbam dagbam booni eh saŋmarisi anabi bin booni o biha wei. Okay.
Yeah. Bin booni o biha wei maa. Ban nyɛ dagbam bihi gbaamiya. Hmm. Bin booni o biha wei maa o bela nudirigu ka che lala saŋmarisi ayi maa. Okay.
To lala saŋmarisi ayi maa ban kan yuuna. boat maa wai ko tuhi lala sagbari saayi maa to north ko chani maa hmm. ami ku ami ku libya ka face north aya nyariba ma a no ai ku ai ku face lala tagbari saayi maa a ku bari ni ku chani musa ka atin to tiŋa atin yila tingbanni ami ku yi tingban shɛli itali ka yi di pa itali naɣala malta lala tin saayi maa A ku miligi shɛli. Ti lala mi ti daa ku chaŋmi hal ni ti hi ti moli tam. So nyɛ n-daa ku drive ba laa hal na ti zaŋ. Ti daa bi di di compass maa zuɣu kpuli ka n daa ku zaŋ niŋ ko ti daa tiri di retro ni saŋmarisi maa hal ka ti ka ti kpe moli tam. So yi na yɛn kpe moli tam, bɛ daa kam ni ti receive ya bee? Bɛ daa receive bɛ daa receive ti. Bɛ ni daa yɛn receive ti ka bɛ yɛli ti ni no ni Italy m-bɔŋɔ moli tam m-bɔŋɔ ya polo ka yi yɛn chaŋ ka sokam zaa ni Italy Ka bɛ yɛli ma, Afa, a ni ku yɛli ni ti chaŋ yitali ŋɔ na, yitali ka ti yɛn chaŋ bɛ? Ka o ti pun ka kɔmpasi ka paana kpe ŋɔ. Yurop ka ti kpe be maa, so bɛ daa bemi ka ti kpe yitali. Ka bɛ yɛli, Tana, ok, ti ni tooi kpe yitali, amaa ban baŋ ni bɛ kana Mɔlta, ban wuɣi bɛ nuu, ti daa nyɛla ninvuɣ pihita ni yini. Yi boot maa puuni. Yi boot maa puuni, ka niriba anahi ka bɛ wuɣi ni bɛ ni lab Mɔlta, bikɔɔ di wum ba. Ti daa niŋla four days kom maa puuni. Wow!
So ti ni ku chaŋ chaŋ chaŋ chaŋ ka ti

Di mi di mi nyɛ yuŋ ka yuuni sangbarisi. Okay.
Because wuntaŋ ni n yuuli na wuntaŋ ka ti chana. Yuŋ yi zibi ka yuuni sangbarisi maa so dini ka ti daa ku mali chana. Okay.
So ka bi ti yati ni okay di mi di mi dala dili ka ti chaŋ Italy to ti ti kariti ma one drive ra ka kom maa ti lan saɣim yaha lala time maa bad weather

Di daa ti paai luɣ shɛli polo ti ni daa ti chaŋ chaŋ chaŋ chaŋ yuun ta ka dabiɛm ni daa ti yɛn kpe maa, saa n-daa di daa niŋ kaman ka di ŋmanila saa n-ku. Saŋmarisi maa bi lan yirina ka n chɛ ka o kpihi booti maa. O ni ku kpihi booti maa ka sokam zaa ku be di ka n ku ʒi booti maa ni.

ka n gba ku ʒiya ka di ti paɣi shɛli ka gom ti ʒiɛ gba ka n gba zaŋ zuɣu niŋ ŋɔ n ku gbihi vaalim ka di lee nyɛ ara lee mila kom duɣu bi
man na ʒi kom hali akira gba kom ŋɔ man na ʒi nyɛri bɛ shɛm man ku chɛŋ ti yuuni akira kom man na ʒi nyɛ kom man ʒi kom ti daa ku kpɛla kom maa ni ka Naawuni ti ma hikima shɛli kamande n yi ti ku barigi n ŋɔ saŋmarisi ŋɔ saŋmarisi ŋɔ saŋmarisi ŋɔ saŋmarisi ŋɔ ti lala saŋmarisi maa ka naan daa ku zaŋ kom maa ni ka naawuni daa ku zaŋ lala hikima maa tima ka n liigi ka ti kana ka ti ti zaŋ zaŋ salo maa yi ban wɔɔ chɛri maa yɛltɔɣa maa ti na piligirili maa kom ŋɔ zuɣu maa ti ni ku yiri ŋɔ maa ti pun pɔi ti yɛn kpɛla yɛn risiivina Chɛ a ti chaŋ yi ni bɛ ni deei ya naagi pumpɔri bee pari risiiv ya mɔlta, yi yi pa wuɣi yi nuu ka bɛ deei ya mɔlta. Tiŋa wumdi lahibali shɛli, dɔmi a ni yɛli yi ya shɛli maa, 2006 ni rifijiivinima ka bɛ zo kampu puuni. Lala yiya maa, wula
yi ni daa niŋ li maa? Mɔlta, lala ti tam maa.

Lala tam maa, Murtada malila kampu dibaa kampu dibaa anahi ti ku kulli kampu dibaa anahi n bala. Alfa daa malila kampu dibaa ata. Ti daa mali ti daa ti di bela luɣu shɛli polo ka booni Alfa di malila kampu dibaa ata. Okay. Ti malila free camp Alfa ka di nyɛ tent. Ka mali camp shɛli ka di lala ka Maka Free Camp n-nyɛ li, refugees maa ni be luɣ shɛli polo a yi na kpɛna di nyɛla story building, one, two, three story building. Shɛba bela tiŋa ka shɛba be second ka shɛba be third floor. So di ŋmanila tira bela third floor ka tira be m-be second floor hee ti ŋun third floor ka tira be maa. So third floor maa ŋuna yiri m-ba m-be block maa yiri